Gowmy nim? Gowy gowy. Eý nä menem gepläýin-ä diňe seň özüň gepläňmi? Irden sagat ýedide geldik dostlar Sultanahmet meýdany diýen ýer şu ýeri ene wideoda görýändirsiňiz gapdallarda suratlary çykýandyr. Hemme kişiniň görmek isleýän ýerleri şu ýer. Hemme gelen adamlar ilki bilen Türkiýe diýseň Istanbulda Sultanahmet göz öňüne gelýär. Dostlar bu biziň birinji wideomyz. Nämäniň birinji wideosy? Bilýän siz bizi Diňe oýunda däl, hemişe biz bilen gepleşmek isleýäňiz. Garaz gatnaşyk saklamak isleýäňiz. Atak diňe oýunda gabatdalýas. Indi diňe oýunda däl, hemişe siz bilen durmuşymyzda-da siz bilen paýlaşmak isleýäs. Dostlar bu biziň Biziň bilen gyzykly kanalynyň birinji wideosydyr. Bu kanal näme hakda bolar diýseňiz, biziň öz şahsy žyznymyzdan kadrlar, vlog şeklinde wideolar bolar. Ondan başga näme bolar? Başgada meselem öz siz özüňiz isleseňiz aşaklarda komentarýada ýazyp bilýäňiz meselem git burs sany görkezdi diýersiňiz olary Başga şeker şäherlerini, o başga şäherleri. şäherleri şu garaz istanbulyň içinde hemme ýerleri görkezýär turkiýanyň içinde ýagny. Türk Amerikany gidip görmek isleýänler kän Türkmenistanda bilen gaty kän Amerikany gidip görmek isleýän Ýewropany gidip görmek isleýänler Tursiýany gidip görmek isleýänler gaty kän. Indi bu Turkiýanyň içinden bäş sany meselem, bäş, alty, ýedi sany turistiskiý mugt gezip boljak ýerler nirleri? Türkmenistanyň içinden çykyp görmedik adam bilmeýär, dogry däl? Bilmeýär. Ilkinji gelenem nämekä diýip durýar. Sebäbi näme üçin biziň özümiz bolup gördük. Katerine sokulyp duruşda. Siz katerine sokulyp, a, men geldim katerine sokuldym. Green card. Indi, men kim? Bu adam kim? Birinji gelen adam tanamaýar bizi, dogry däl? Tanamaýar. Men Serdar Kerimow dogsan alty ýylynda doguldym häzirem näçinji ýyldygyny häzirem iki müň ýigriminji ýyl korona syçan ýyly gaty erbet ýyl ýigrimi dört ýaşymda bu çaga kim? Men Döwlet Annaýew. Hüm näçe ýaşyňda? Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda doglan. Söýgüli söýgi talyplaryna garaşýa. Söýgüli söýgi talyplaryna garaşýa. Aşakda ýazaýda. Dostlar, biz Playtech YouTube kanalynyň adminleri. Men Serdar, bul Döwlet. Bizi diňe şu oýun üsti bilen tanaýaňyz. Başga hiç ýerli tanaňyz ýok. Tanamak isleýänler bar. Meselem, Instagramda goýduk, bizi tanamak isleýänler soraglaryňyzy ber diýdik. Birnäçe soraglar geldi. Sen okap başla. Soraglar oka. Näme diýipdirler? Gowumy ýagdaýlar dos jan dipdir gowy gowy ýagdaýlar gowy hudaýa şükür iň gowy adamlar nirden dipdir iň gowy adamlar bizden mardan men marly bu lebaply dogrudanam sen kim dipdirler ony ýazdyrjak aýtdyk çem ty zanimaýşda dipdir biz bu günler korona bolanyndan sebäpli mundan öň mart Martda korona çykdy bu o bu şu boldy martdan öň näme etýärdik otelde otelde men menedjerdim bulam meniň sag elimte kömekçisi hä kömekçisi getirip oturan häzirem korona başlandan bäri ondan soň playsef ýutub kanalyny pabji hakynda oýun kanalyny döretdik näme üçin sebäbi it agam öýde oturýardy garnyň dogrulan zat bar garnyň çykyp barýan zat ýene it agam öýde oturýardyk dostlar şonuň üçin boş oturandan bir hereket edip galaly diýdik. Saçyňy näme üçin ösdüreň agam diýipdirler. Dostlar näme üçin saçymy ösdüreň diýip näme üçin sakgaly goýberipdirin. Sebäbi dostlar instagramdan meni podpisasiýa edip storylarym zatlarym görýän adamlar bilýändir. Men aktýor bolmaga taýynlanýan synanyş otyn. Kastinga zada gidip geldim. Indi çagyrjak diýdiler. Düşündiňiz? Akynda. Şonuň üçin saçymy ösdürin, näme üçin gelişikli, näme üçin men krassiw passa. Tak, nälew kaçok, meni tanadyň diýipdir, Ahmet Meredow, tanadym bro, tanadym. Kanala agza bolup reklama etmän ýatdan çykarma bolýada. Maňa uce bermegiňi isleýän diýipdirler. Nämelerde gatnaşsynlar? Ýaryşlara gatnaşsyn. Hytaýlar, mugt uceler aýaw. Salowmaleýkum, bro meni komandaňyza aldyňyzmy? Hä aldyk aldyk Adylbek aldyk. Haçan öňki ýaly lobbiler bolýar dostlar diýipdir. Gaty köp soranlar bar, lobbi oýnaşaly dostum näme üçin lobbi oýnamyz ýok çyt çyt äz ondan soň geçjek. Lobbini ýakyn wagt etjek dostlar şu kanaly ikinji kanalymyzy açmak üçin ylgadyk o ýere gitdik bu ýere gitdik kamera aldyk ony etdik muny etdik aňsat işler däl. Montaj ritleri edildi bu bu şu ýerlere gelmek üçin siziň görýäniňiz häzir on on bäş minutlyk bir wideo bolar ýöne biz mundan öňüni arka planyny ohohoho bu adam bilen herekede bereket diýmelidä başga titr nädip edip bolarka pubgda diýipdir ony bilýän ýöne aýtmaly däl maňa pubg partnýory bolansoň aýtma diýdilerde aýyrdyk meňki geçdi indi saňa indi seňkilere öka. A maňada berlen soraglar meselem başlaýar. Sen kim diýipdir. Men Döwlet Annaýew, özüm Mardan, şu wagt häzirki wagtda Türkiýede Istanbulda ýaşaýas. Söýgülim ýok.
Söýgülim ýok. Men hem şu bilýänsiňiz Paycheck kanalynyň admin admin raklary. Çüt çüt admin diýip. Çüt çüt.
Ýüzde bir prosent diýen maýa hem şoňa degişli.

Güýçli oýnaýar.
Güýçli oýnany üçin özüni uwerinda paçany özüni uwerin maňa näme kil gerek siz aldyň zat diýip salýar bize düşündiňizmi? Şoň üçin nol altmyş bir aldy alnynda nol altmyş sekiz mi? Altmyş iki. Nol altmyş iki diýip. Bu gan halamýar düşündiňizmi? Olar liçniý jizinden sorapdyrlar-a, dostlar, söýgüliň barmy, näme üçin olar ýaly näme, jançka ýaly suratlaryň ýeň beýdip, şeýdip diýýär. Oýunda laçka näme etýäň diýýär. Oýunda laçka küşt oýnaýan, oýnaýanyňyz bar bolsa aşakdan ýazaň. Dostlar, Tursiýa hakynda bilmek isleýän zatlaryňyzy kommentlarda ýazyp geçiň. Siziň bilen bile Biziň bilen gyzykly kanalyna hoş geldiňiz sapa getirdiňiz. Näme ederis inim? Naharlaryny ýeris. Ýa nahar ederis. Nähili tagamlar gaty kän, gaty kän. Garaz dostlar.
Näme ederis inim? Aýt, aýt.
Garaz dostlar. Söz sende. Aha. Öz islegiňize görä, meselem Türkiýede plan ýerini, plan ýerini görkez. Meselem, özüň bilýänsiňiz, meselem, ýa deňize gidip görmedikleri bar, deňizde wideo çekdi, adalar bar, her hili ýerler bar. Owadan-owadan ýerler.

Siziň bilen begenmäge, gülmäge, şatlanmaga, şatlanmak üçin açdyk şu kanaly. Garaz bu kanalda-da näl bolar? Biziň bir ilkinji etjek zatlarymyz, Diňläp ýör tamam diýip. Aýt aýt aýt aýt. Ilki biziň ilkinji etjek zatlarymyz Türkiýäni görkezeris, Istanbuly görkezeris, Istanbulyň naharlaryny görkezeris. Aý gülýär bar aý gülýär. Aý şeker. Çaşt. Çut. Küçük nä bolady tutmaýa düşünenokman. Allada ugra daş ýuwup ýöräňiz diýip haýyş. Dostlar Biz bilen gyzykly kanaly näme hakynda bolar diýseňiz aýdyp geçdik ýaňy boldy. Karoçi Tursiýa hakynda bilmek isleýän zatlaryňyzy sorap bilersiňiz. Näme bilesiňiz gelýär? Dokument nädip oňarmaly? Nirde nirde iş agtarmaly? Nädip başga şäherlere gitmeli? Nirä gitmeli? Nädip gezmeli? Nähili tagamlary bar? Näme bilesiňiz gelýär? Hem instagramdan ýazyp bilersiňiz bize, hem ýutubda kommentlarda ýazyp bilersiňiz, näme göresiňiz gelýär? Näme biz çekeli? Näme wideo düşüreli? Dogry dämi? Näme bular ýaly işleşikler? Bir prosent öçürmeli göreňiz dämi?
Hawa dogry aýtýar dostlar meselem. Indiki dostlar
Aý içi garpdy aý mamam. Aýda aýda aýda. Dostlar kanaly birinji wideomyz hem özümizi hem kanalyň näme hakynda nähiliräk ýol aljagy hakynda bir biraz informasiýa bermek isledik. Kanal bu günki wideomyz şular ýalydy. Dogry däl? Dogry başga näme etjek.